Take Two jixtieq jirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Onlineintimates dot com, Nokla, Customize Nation, Country Terrace, Ultimate, Lourdes Optician, Fior di Vita, OK Home, Cheap Trolley, CMYK, Hello everybody! Hello guys! Hello! Illa lu kemm mort fast, Carlos, ma nqalulek Rowley. Hello, hello, għax jiena dejjem lest. U mbagħad il-Milied, tara kemm armajt għall-Milied. Il-festi tajba, hi. Aħna din naħar majna. Aħna din naħar majna.
Din naħar majna.
Intom biltu. Biltu. Kind of it. Eżat. Għedin hemm.
Kem billejtu subajkom. Intom aħna tħalna letteralment ġo fija. Ma sabiħa din il-miza, I mean, it's a very nice, nice. Għen introduċu l-guest li mandom bżon lebda tip tal. Ibda inti dejjem. Ludwig ili nafu, jiena nafu propja bħala attur il-Ludwig. U ili nafu mindu kenna fortin. Ok, il-lissa da, sekk il-kom tafu xurxin. Konna sifirna fl-imkien.
Wow. Ah, ok.
Ludwig kellu xar twila saw. Kien vera jider ikbar minn fortin, takar.

Mandi bżon introduzzjoni, għember, kuħat jaf minni. Kam joġobni leħnek. Oh, thank you.
Grazzi, thank you.
Thank you. Tħobbu il-miliet? Jiena fissata fil-miliet. Ejja, veru.
Aħna narmaw, 1st November. Nice.
Stru.
Imma ma 26 tinżarma, eh, jien December unbat. Sasek, eh. ġviri ma li għaddi ċumbum. Ejwa, ma New Year's.
Ara, li, li, għaxin ħafna drabi jow insifru, jow konna f'xi attivitajiet wara, taf mm. kif, għana nibda najt stramba tinseba diffiċli biex inżarma. Eh. U narmaw kmini, għax ma nħobbu ħafna ħafna ħafna l-Milli Tnej li aħna. U f'Diċembru ma tantx ingawduh. Ma tantx nkunu d-dar. Mm, żgur biex Bejja, parties u- imma jkollok- Kolla Kolla jisaxħa wara tkun kil tikla tal-ostra. fi Jien li kien għalija 25. nżar ma' Christmas Day fil-axija. Ma Vera? nafx, Ejwa, ejwa, ejwa, ejwa.
mbagħad. Jaqbad nidu għakbar.
An- Anki jien, ma Vera?
tisu għadda lija. Lejna, jien mux hekk, jiena sa, sa New Year's, un bat la New Year vera, tinneħki kollu. Mel inti darma tal-miliet. Se ġifiri, ma ġifiri, ma nar.
Jina għandi Christmas tree d-dar. Ewa xorta, kurrema, għandi Christmas tree ma zar maħħa għad. Kemm kbira.
Nasik.
Daqsi. Mandekx. Pjanta?
Għandi, għandi, għandi, zok.

Hmm. Dajab dan il-bit. Mela, qabel ma naqtaw s-sigla, guys, jekk tidu tissaportjawna u taraw ħafna affarijiet differenti li ma jkunux fuq YouTube u fuq il-pjattaformi l-oħra soċjali, kif kol WhatsApp chat maħna, etc. Patreon, Yes, no, Amber. Ta' Take Two.
Eh, yes. Dejjem kontu ta' support, ġifiri nirringrazzjawkom ta' support, sigla. Rajdni, kamen ta' fasta. Il my god, eh, ċumbum. Nat najdlek.
Għadna kemm spiċċajna fil minn Carlos qiegħed daħna. Daħna. Imma ħa nagħmlu appell għax. Għax l-inbid tal-ħansa vera tajjeb. Ħa niftħu l-patru il-pa. Mela. Nafx innajt il-Patreon. Zom, zom, kulħadd isaqsina. Kulħadd isaqsina. Għaliex mhux qed tagħmlu Patreon? Għaliex ma tkomx Patreon? Ah, kif ma tkomx Patreon? Mhux kulħadd jaf x'inhu mela. Patreon.
Patreon.
Patreon tista' tidħol u tissapport ix-xogħol ta' Take Two, nikxfu l-karti. Isek tħalt fil-private club ta' Take Two fejn ikollkom ħafna affarijiet varji, kompetizzjonijiet, WhatsApp, WhatsApp chat magħna u mal-club members, il-patruni. Ħafna, ħafna materjal li forsi ma joħroġx fuq YouTube imma tista' taraħ fuq Patreon. Kontenut varji.
Kontenut ġdid, kontenut ta' Take Two mhux biss. Tista' terbaħ ħafna u ħafna rigali. Ħafna u ħafna għadna le. Tista' terbaħ ftit rigali. Rigali. Rigali. Aw, sabi, aw, Lord of Opticians, araw, naqra xnuċċa. Nistana ċaġa, Carlos.
Għajti trit.
In-nis dem kienu li jissapportjawna jtuna l-kuraġ biex nkomplu, ġifiri vera sabiħ li. Vera napprezzaw. Le sabiħ. Takom, please, komplu support jawna billi siru patruni għalli għahna. Inkun maġra xejt. Inkun sanajt, vera sabiħ li għanna dir relazzjoni one on one ma' nis li memx għanna xi stazzjon fin-nofs li nistgħu jkollna rapport dirett. Fhimtha Carlos? Fhimtha? Togħġobni, togħġobni. Idħlu patruni ħalli tiġu hawn taraw il-podcast pereżempju, ħalli jkollna komunikazzjoni iktar miftuħa, fhimtha? Aktar miftuħa kif tgħidha? Patruni, ħa jinfetaħ delwaqt. Mela, komunikazzjoni aktar miftuħa. Siju.
Tajba. Mela, ħa tibda int Abigail Mallia. All right.
Irgej.
Mela, edin rolling? Mela, jiena ħanibda mill-ewwel xi ħaġa naf li mhux tema tal-miliet, eh? By the way, għandna xi cards li huma tema tal-miliet. Iva, Daw kara li tagħmluhom kollha. Eh, Imma jien ħanibda b'xi ħaġa naqħod.
Yes, Abigail. Għal-miliet. Yes.
U ħansaqsi Ludwig.
Yep.

Għalek għadas. Mela suq il-karozza kien tħassu għal. Għalli kħetti tħabija.
Għalli Ludwig, għet saħħan Ludwig reaksħabija. Gone in 60 seconds.
U karozzi mortu kol. Eżat, tu sabiħ li tvarja l-speed u tbiddel il-ger u il-break. Kem dom biex iġiba licenzja karna. Eh, Ġiġ minu. Storja twila.
Le, le, le. Jien biex iġibt il-licenzja.
Ifhem daw ħaġa, il-liċenzja tiegħi jiena ilha ħafna. Allura inti minn daw tal-easy. Jiena kważi.
Darba, darba niftakar.
Kważi ħbat. Anka jiena, darba.
U għaddewni.
Darba tinsu. U l-ostra. Jiena totalment differenti minnkom sewa t-testi għaj, għax jiena minn daw il-stretti kif nukka eh, issa eh. u. Mela ma tagħmel. Jiena kelli.
Jiena 18 u. Jina 33 għandi, ġiviri. Jaħas,
dazzar. Dazzar. Imma son sekonda, ġiviri, naf, ma ta' stretti kif bħalissa. Illum, illum.
Sara, naħseb kif suppost. Mela, eh, eh. Ġiviri, illum, ti tkun ta' fil-regoli minn qabel, literalment anki l-ħar sa jgħatu kas. Tmur għall-eżami.
Eh? Tmur għall-eżami. Imma kħan. Mela.
Imma li, maħna tmur għall-eżami kien kien jgħidlek. Isma, ħajja jistaqsik din, din di kienem dak il-ktib. Vera, jew, le, ma konċi. Vera, kien jgħid ħajstaqsik din, din, u di, no entry. Give way. Tajdilu.
Jek jaqliblek il-page. Intu ma kontu suqu Kontu suqu fi triq triq. Ija, ija, ija. Inti, Carlos. Ija. Mela, zom.
Mm-hmm. Thank you for the vita. Mela.
Issa ħam jħammur fuq Christmas jena, xina libes dal-kappell vera ridikol, menu ħan iprofa nżommu ta' xej Christmasy. Ehm, Ember, New Year's Resolution li qatt mirnexxilek iżżomm.
New Year's Resolution, zgur, zgur, zgur, ija ehm, fej tidħol ikel. Mm. Mela, għan ibdew minna, jina niprofa il-rezoluzzjonijiet maħallihomx għall-ewel tas sena mm. Jina persuna li jekk rid nagħmel rezoluzzjoni, I make sure li nagħmilha Meta nkun irrid. Imma tagħmel per mm. fil-bidu tal-ġimgħa. Ej, ej, ej, eh, fil-bidu tal-ġimgħa. Mhux nofs il-ġimgħa.
Le, psychologically naħseb tgħinu wkoll il-fatt li jisma' nilħaq Imma per eżempju fej jidħol fej tidħol dieta per eżempju wikel hija xi ħaġa għax tajla l fej tagħmel ambata New Year għal fex kollok il-miliet, kont ikol ħafna l mbagħad niddeċidi ngħid isma'. Istra nibda vera tajjeb imma mbagħad dik hija xi ħaġa li vera nsibha diffiċli. Eh, Nistgħilek xi ħaġa mbagħad once tiżgarra, tibqa' tiżgarra. Dik li titgħid. Le, le, mbagħad nerġa' nerġa' nipprova. Jiena persuna li dejjem dejjem ħanet ħa nerġa' nipprova. Ħaġek all right, le.
Imma le xorta jiena. Tiżloq ftit u tiġġastja.
Jiena lija, jiena lija kan nagħmel riżoluzzjoni fisser tinżomma. It's never gonna mm. work, forget it. Allura, le, qasa din nagħmilha.
Illum sirt. Negotiate. Illum sirt qed nagħmel riżoluzzjoni tal-tanjer ngħid ir-riżoluzzjoni ser tkun li r-riżoluzzjoni li qatt ħanżomma.

Mm. Fuq kif trabbi l-abitudni vera tajba. Habits tajbin, U xi ħaġa li għajdlek li li li vera laqtitni hu li ma tħares mela ma tajtx I'm on a diet, tajt I'm a healthy person. Mm. Mm-hmm. Allura meta tiġi għall-għażla ta' għandi mm-hmm. ċikulata qudiemi ngħid I'm a healthy person. Mela what would I do? Għax jekk ngħid I'm on a diet iktar ħankun frustrat nkont Nikola. Imma if it's positive u tajt I'm a healthy mm-hmm. person. Hija l-perċessjoni.
Peħe li tibni image tiegħek innifsek li inti jew healthy jew, u di taħdem fuq ħafna affarijiet, pereżempju anke f'relazzjoni, I'm a loving partner. So meta niġi biex nibgħat messaġġ jew inkellem il-partner, kif se nkellmu? Tibgħatu, tibgħatu from that standpoint. From the standpoint of I'm a loving partner. Mhux iħsib huwa mela ħa nkellmu tajjeb. Mela jien min jien, jien I'm a loving partner, mela ħa nkellmu hekk. Carlos, di li dejjem tħall il-mobile mhix hawn. Missom jistħu jċemplu. Di li dejjem tħall il-mobile mhix hawn. It-tifla, t-tifla ċempilli. Eh. Mhux debono kuljom.
Imissa, imissa Ember, sa tanza kemm tażel il-karta Ember, infakkarkom li fi frar

Għidilna hemm barra. Jien għażilt mistoqsija di. Nista' naraw naqra. Mela. Għal min?
Hmm, Ħansaqsi għal Ludwig. X'tagħmel?
Mhm.
Jekk li mallem jitolbok tagħmel xi ħaġa kontra l-valuri tiegħek. I love it.
Mm.
Nice question. Jena ħanejdlu.
Jena ħanejdlu. Jena ħobni u bodni. Vera, l Ma rajċ li għandi problema. Imma taf tkun problema ma' ħaddieħor. Għax ikun hemm mbagħad min meta jarak kemm hu antipatku, kemm hu kiesaħ, kemm hu dak kemm għandu Jien kelma ħnajdilek. Mhm. Jiġifieri. Jekk iddejqek.
Jekk ħaddejjaqni, u speċjalment jekk ħadd mur kontra dak li. Nemmen fih. Nemmen dak li. Eħe. Jew ngħidlu sib il-ħadd ieħor jekk jibqa' jippressani. Mhm. Ġifieri ma triċe biex ngħidlu sma. Ja.
Titlaq. I'm out.
Ma tagħmilix, no way. No way. Mm.
No way. Nice.
Mhm. Le, le.
Mhm. Tokrok. Jina u kol ta' ta' għannek.
Ej, ej, ej.
Jekk inti.
Kemm jibsa d-damma.
Skont xini u kol.
Għax jista' jkun, mela jina persuna bħal Ludwig naqbel 100% jina l-prinċipji tiegħi, il-valuri tiegħi huma sodi naf xirrid. Eh, dawk hemmhekk naf x'inhu ma twemmin tiegħi, ġifieri mhm, mhm, mhm. ħansiba daqsxejn diffiċli. Però skont xitlobni nagħmel. Għax jista' jkun dak li nemmen fih jiena u l-valur tiegħi. Mhm. Per eżempju? Jien naf per eżempju ma nafx. Ejja ngħidu eh, per eżempju. Ħaġa li forsi u tiġi li għandu raġun? Hmm, jien nażat, ta' x'mista jkun il-valuri tagħna mhux l-istess. Ma values, per eżempju, jiena ġrat.
Eh, mhux hekk values are values. Jien ġrat li konna naħdem għal xi ħadd u qalli titkellimx fuq għadi għal ħalqek. Mhm. Fimni? Ġevejt telefonata minn ta' fuq, jekk ħadd titkellem fuq ħadd tiġi fil-problemi. Mm. Ibsa kienet imma. Misti għandi problema. Imma imma ma laqx ħalqi, eh, ġifieri. Ma laqx ħalqi. Eh. Le anki jien 100% ta' ah, imma jista' jkun ma nafx ikun hemm ċertu instances illi. Darba kont jiena darba kont lajt kont lajt eh, thumbnail partikolari kien moment vera hot. Mhm. Għana kont nemmen ħafna fija dil-ħaġa. Kont nagħmel proġett ma' entità partikolari u għalli għalli ikar, għalli għalli neħħija dik għalli xinkella ħajkollu ħajkollu ma jkunux tantik ix-xogħol. Fuck it, tnix ix-xogħol, bro. Jien nemminhom dal-affarijiet fuq dal-livell ossa. U l-lum naħseb il-ħajja li qed ngħixu. Tant.
Don't fuck around.
Tant tlifna valuri li naħseb iktar. U dik dik, eżatt, eżatt. You stand tipo ma dak li temmen fiħu hekk. Mm. Isek you stand out. Mhux kulħadd li mhux ma jfisix li mm. m'għandhomx taħat Li ma tajtx.

Imma.
Kienet relatata ma' John Paul Sofija.
Jekk hija xi ħaġa li temmen fija. Affarijiet hekk qed ngħidu.
U għax ħana jgħid mal-valuri. Jgħid relatata ma' xi ħaġa oħra, mhux din.
Ma' xi ħaġa vera heavy oħra. Mal-valuri jgħid l-konsekwenzi.
Jiġifieri din għandek il-konsekwenzi, din huwa jew ħadd titketċa, jew ħajaraw bħala you're going to stand out for all the wrong reasons fuq il-post ta' xogħol, ġifieri jiena nemmen lek inti l-valur tant temmen fih u temmen il-konsegwenzi għalik huma you're fine with them. Inti tajjeb you're okay, taf kif? Mm, mm. Jinaħseb għandek tmur għalija. Jvrek inti fil-kastijak, per eżempju, ktit fuq ġampol Sofija, u mandekx problema bli għajdu n-nis. Kont senajt, mux għek biss imma. Imma temmen fija, eh? Eżat, għax tas kem temmen fija. Mela ħan saqsi mistoqsijena li kullħat fuq din l-istess, right? Għax jiena personalment inħoss, ejja nitkellem fuqi, mhm. li għed f-situazzjoni fejn nista namila. Għax jien għandna l-kumpanija tagħna, għandi x-xogħol tiegħi u x-xogħol tiegħi, kulħadd jaf ix-xogħol x'inhu, so I can play. Imma jekk tkun pereżempju impjegat ġo kumpanija, naf ġo bank, jew għandna dipartiment, whatever, ġo ħanut. Eh, it's a bit harder. Xux konċi kollok tvrek għandek ċertu dejn, jek għandek familja. Dak li ħat għamel. Ma tistax tiġġuri.
Pero bat il-valur għal valur. Being silent, mm. being silent, can help as well. Fatt, illi kien hemm pereżempju mument f'ħajti jien. Fejn jiena jekk nemmen f'xi ħaġa ħan iġġielet aw ħan iġġielet fis-sens ħan ikteb fuq u dan u mhm. seba' u dan. Però darba minnhom il-mara bdiet tikbri għax issa ġeqew ġibni fi għandi. Hmm. U kienet Jien qatt ma bikkejt għal mara, mhm. fis-sens mhm. qas najjat magħha mhm, meta nargumenta, imma l-mara rajta tikpi u qalt li inti m'għadekx waħdek. Issa, ah, issa u jien u dawn it-tnejn. Yes, yes, dika ħaġa oħra, dika dimensjoni oħra.
Daqqa waħda din l-istja. Inti Ludwig ma dekx.
Ludwig għax inti Ludwig. Tifimni, vera Ludwig imma. Hemm konsegwenzi. Inti kif bdejt titkellem so.
Għalhekk titkun ok bil-konsegwenzi li ġib miegħu il-valur. Imma il-valur import, mhux qed mhux importanti. Imma imma tifhem. Ħan argument taħħi.
Fejn jista' jwaslek.
Ħan argument taħħilek dik sewwa.

tittieħed deċiżjoni li l-politiċi l-oħra tal-partit ma jkunux jaqblu magħha, ma jivvotaw favurija xorta għax la l-Kap qal hekk mela aħna kollha mal-Kap. U tiġri ħafna, ġifieri kemm fuq naħa u kemm fuq oħra. Le, mhux hekk, mhux hekk. Kemm fuq kwestjonijiet etiċi bħad-divorzju u civil union jidhirli.
Tiġri ħafna, U kemm tiġri ħafna fuq ħafna affarijiet. Għal ta' Ġan Paul Ħafna tiġri. Soria.
Issa Eh? dik Dak imma. żball li Jiena- ju żball tiegħi.
Le, stenna, ħana.
Ma zom, zom.
Zom, zom, zom.
Ħana tfa domanda. Zom, ħana tfa domanda. Batta tajd li fuq xiex.
Eħe, t-tajni.
Id-domanda hi, jiena bħala politiku, mhm. Wendy t-toħroġ. Dek ma Ġajna madon fi Wendy. Kull meta kull meta nibdew podcast di tibda. Tibda l-banda, mbagħad tittoħroġ. Mela, jien bħala politiku, Għandi nżomm mal-linja tal-partit jew għandi nopponi l-partit spiss ta' għax ngħid aħjar nagħlaq ħalqi u nipprova niġġieled il-ħaġa minn ġewwa milli niftaħ ħalqi u ndgħajjef il-partit?
Skont x'inhu l-prinċipju tiegħek? X'inhu l-iktar importanti l-prinċipju tiegħek? Fil-qed nitkellmu l-prinċipju jew il-partit? Il-prinċipju li nemmen fih jiena jew il-partit? Għax qed nieħdu l-aspett ta' politika. Hija xi ħaġa jkun Anything else, ikun jiena bħala l-lima, xinu mm. l-prinċipju tiegħi, il-studenti, jew l-edukazzjoni per se, ġviri, naħseb il-persuna. Persuna. U xkont sa tajt fuq divorzju? Divorzju, per eżempju, di għal semena divorzju. Mm. Mm. Per eżempju, dak kien zbal. Ftakar għamilti, per eżempju, fakkar.
Jiena niftakar u niftakru jgħid.

Most of the time ma nkunx. Spjegali, spjegali. Most of the time ma nkunx żbaljat fuq dak li ngħid, mhm. imma di żgarratli. Fimt,
illi eh. jiena ħsibt illi ġejjin rebus. Ok, bid-divorzju. Bid-divorzju.
All right.
Knowing aħna anka eh, Kelli l-perċezzjoni ħażina ta' x'poplu aħna, aħna jekk naqbdu ma' xi ħaġa.
Rajt qed nifmek. Però strina.
Naħseb jiena fejn tidħol il-familja u fejn jidħlu dawn l-affarijiet aħna, we're still quite Yes. Strong, eh? Yes, yes, yes.
Family, family is still strong. Jiena per eżempju, nitkellem ma' ħbib tiegħi, ġifieri barra minn Malta, jgħidu lil Lhud, If we don't know you, I mean you come across as a weird person. Per eżempju għax inċempel tliet darbit l-ommi. Tifimni, jew illi ħanaddi għand il-mamax preparatinna li kell jew il-mamaġi ta' għandi d-dar

I'm really glad. Fimtek.
Istja tal-ġen, bro. Neħu gost nisma titkellem. This is interesting podcast. Eh? Bdejna mal-ewwel ostrek. Eħan il-bilanċi għana għara. Għana ġaw, morru, għaw, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Mela so ħarġet bas il-kappell.
Lil min tixtieq issi. Lil min, lil min ħatajt.
Il-ember għalija. Inti ma imma Abigail, madonna, stop trying to control everything. Abigail, inti.
Meda si.
Yes, proset.
Lilek, ta' falxi, xax inti eh, titlaq ġeja, eh. ġeja, titlaq. Lil min tixtieq issib taħt is-siġra tal-miliet u għaliex. Hmm. Hmm.

Ora, ħana mela waħda serja serja. Ora, xini l-iktar battalja emozjonali li kellek u għajjietek? Il-lostra, heavy.
Battalja. Hmm. Hmm.
Jina naħseb illi kienet il-coming out tijaj. Ija. Ara, mela, ħanibdew minnaw. Jina ma kelli support kbir mill-familjari, naħseb I was very lucky li it was easy to a certain extent, ma jfissirx illi ma kellix. Kemm kellek żmien?
Jiena kont kbira ta' kelli 26. Kien il-lucky birthday tiegħi, niftakar. Kien il-perjodu tal-lucky birthday tiegħi. Għax int tibdjaddu, jena jena persuna minix emozjona, emozjona ruħi ħafna, minn jafni jaf li jena biex nesprimi ruħi għek vera diffiċli. Allura, meta tba tħoss ċertu affarijiet illi qabel ma tkunx ħassejtu, bħatajt imma I'm on the right track, jew F'liema sens affarijiet qabel? Li jien qatt ma ħassejt eżempju li kif inħobb mara. Però kont ngħid imma jiena istra x'qed inħoss jew kif ħan ispjegaw u kif kif. Ġifieri inti sensazzjonijiet ħassejthom tard. Mhux ħassejthom tard, naħseb qatt ma ndunajt qabel. You never dealt with it. Jista' jkun. Le, ma qatt ma ditli minn moħħi. Eh, strong, right?
Allura jisu meta mbagħad issib il-persuna the right person, mhm. tibda tmur lur jisu fleħ ħafna flashbacks, bħed eh mela lek, jew eh lek kont inħossek, jew lek meta kont. Allura, u terġa kont kbira, l-fat li kont kbira, stajt nevalwa, u naħseb mhm. dik iktar enitni ta' ma naħseb kienet ukoll kien hemm sens ta' biża x'kont I knew what to expect. Mhm. So dak il-perjodu sa' kemm actually għad Kont taf il-konsegwenzi speċ ta'. Eh, kont naf se jiġri, mhm, step mhm. by step. Isu mbagħad waqaft I was able to deal with it meta isma' jiena ma sax nimbidel. Jiena This is who I am. U straħt mhm. meta jiena għat il-ġenituri tiegħi. Istra. Emotionally. X'beżlak?
Rejection u issa I knew li l-ġenituri tiegħi, jiena tant għandi relazzjoni tajba mal-ġenituri tiegħi, tant jien open mal-ġenituri tiegħi li I knew li I was never going to be rejected, never. Imma xort hemm dik il-biża. Dik l-istep.
Xort jkun hemm dik il-biża. Irrazzjonali tkun il-biża. Ħajrawni differenti, naf sħab, imma I was very lucky li nista' madwar, imma nas dak kien l-iktar punt emozzjonali f'ħajti li kelli biża straordinarja, eh? Kienet kbira. Li mbagħad meta tgħaddi minna tajt ma kellix għalfejn. Eżatt, hekk qed ngħid.
Imma tinsiex li inti ħatmur kontra n-norma. Imma eżatt, eżatt.
Ifhem faċli tgħidek ma tkunx fuqek, ma tkun fuqek imma ġa Taf kif imma imbagħad once li ħaddak l-istep, Kien striħajt. Ħassejtni li nista' ngħix ħajti. Jiena qatt ma rid ngħix jiena qatt ma rid ngħix f'gidba. F'gidba jew bil-moħbi. Dik kienet kidni. Plus inti you're not all over the place. Le, le. Ġifieri waħda mill-ħbieb. Ekku. Ftit illi ġifieri La tikkummedja, la ħafna. Flas li jiena persuna riservata ħafna fir-relazzjoni tiegħi. Solid, dejjem hekk rajtek li jiena. Dejjem hekk rajtek. Jiena nipprova u kemm iżda jkun nipprova nżomm ir-relazzjoni tiegħi riservata. Mhux għal raġuni li nistħi, għax jiena tant jaħajtu fil-pubbliku. L-iktar ħaġa speċjali li għandi huwa li l-familja tiegħi u l-affarijiet f'dan kien social media. Jiena pereżempju wiċċ it-tifel ma jidirx. Jiena fuq ir-relazzjoni tiegħi ma' Oli ma nitkellimx, mhux għax Mandi naħbi jew hekk, imma hemm xi ħaġa inti. Tiżomma prezzjuża.
Nixtieq inżomma lija. Tiegħek. Mhm, mhm. Plas li jiena t-tifel ma naħsibx li jitsfer. Naqbel. Illi għandi nuru issa min jagħmilha well and good li jagħmilha, jekk jħoss li għandu jagħmilha x'huma jafu x'inhu tajba tfal tagħhom. Mhm. Jiena t-tifel tiegħi, jew t-tifel tagħna bilna fuqha. Naħseb it's not fair li nesponiħa xi ħaġa li għadu mhux lesta liha. Naqbel.
Għax imbagħad he might look back and say għaliex poġġejt. Anki x'ngħid.
Jien anki kif nitkellem, jiena llum il-ġurnata kif qal Ludwig l-ewwel. Tkun ta' eżempju.
Jiena kemm mur fuq podcast per eżempju, nevalwa kull ħaġa li ngħid għax jiena ngħid meta t-tifel ikollu 18-il sena u jara dal-podcast, ikun proud b'dak li għadd. Ikun affettwa lilu b'tali mod. So jien nipprova Kull ħaġa li ngħid u nagħmel nara kif ħa taffettwa lilu u relazzjoni tiegħi. Tiżina, tiżina. So nice. Mhux faċli, eh? Le, mhux faċli. Le, ġieli tiżvija.
Mhux faċli.
U tiġi interpretat ħażin. Ġieli, dik ha most of the time. Imma nipprova noqgħod attenta ħafna. Imma li tagħti valur il dak li għandek iktar prezzjuż vera. U d-dinja importanti. Jiena l-esperjenza tiegħi d-dinja nbidlet ħafna jien meta kelli t-tifla. Illum it-tifla tiegħi għandha 22, ma nafx qatta fuq it-tifla tiegħi. Ejja, minnu.
Ejja, it-tifla tiegħi, qed ngħid tifla tiegħi xej, solid, solid woman. Awesome oh, eh? freaking woman. Fissata fuq.
Oh, għajna ħob infissat fuq. U jimpalek, kont nuri qatt jekk tħares il-Facebook tiegħi through the past 22 years, mhux ħatar ritratt tat-tifla. Pero ġili kienet situazzjoni jew kien kum mistiden fuq programm u jġibu għem. Kien hemm daqsxejn ta' exposure, but as much as I Kem stajt. Kem stajt, eżat.
U maħbat li għat ħagġa, vera interessanti, xat li għat noqt attenta kull ħagġa li najt. U jina kont bħal, jina vera kont bħal, jina kont noqt attent ħafna najt. Irrit noqt attent kif nitkellem, għax xi darba dit tifla. Ħa tara. Pero mbagħad di l-esperjenza tiegħi.

Immissa nista, meta kienet zaħira, le. Għax meta kienet zaħira kont nibza li taffetwaw li traumatizza, issa l-lum naf li xie solid, so ok. Eh, anka ma tfajlit, meta kienet zaħira, ma konx nurija li kelli dik tfajli u dik tfajli. Xej, ma kelli xidea. She's a friend, she's a friend, but mbagħad kella 21. Imma mbagħad waslet. Eh, so they're not friends, but. Imma waslet għalija.
Le, waslet għalija. Imma li qed ngħidlek illi mbagħad innutajt ħaġa, iż-żminijiet tant inbidlu Illi kif kif nitkellem illum quddiem kamera, l-affarijiet li ngħid pereżempju fuq dal-podcast qatt ma kont noħlom ngħidhom fifteen years ago għax id-dinja ma kienx lesta għalija t-tifla ma. So, yeah, I think it's a matter of. Imma t-tifla issa għandha twenty,
you know what an adult is. Il-punt tiegħi hi li as she progresses and as the relation progresses, imbagħad tara xi ġri. Ekku, pereżempju, jiena għalissa pereżempju, għall-argument li wiċċi tifel ma jidhirx, forsi tifel jkollu ħames snin jgħidli. Ejn nieħdu pereżempju jgħidli, ejja nieħdu ritrat ma u tella jista' jkun ma jgħidilix. Imma jiena nimxi mat-tifel għax din mhix il Di eh, ħajtu. U l-karriera tiegħi huma totalment differenti minn xulxin. Ġifieri jiena l-intella fuq il-media soċjali mhux biex ingawdi jiena, ma biex naqsmu ma' min Isegwi l-karriera tiegħi. Darba kelli kellna x'darba, sena l-oħra, sena l-oħra kellna kien hawn il-Pride, sena l-oħra sena l-Pride. Sena l-oħra.
Sena l-oħra sena l-Pride.
Wieħed mill-isbaħ moment li kelli jiena f'dal-istja Pride. Mm. Apparti ħafna rehearsals u x'kummedju Dik kelli diskursata ma' Ember.

Qallt li qiegħda hawn mhux għal dawn. Għal concerts u għal kummedji dan. Mhm. Qallt li jien qiegħda għal liġijiet. Mhm. So that goes much more in depth and beyond u bdejna nitkellmu fuq certain discriminations dak iż-żmien li anka kellha

Le, jien naħseb ċelebrazzjoni hija wkoll importanti. Anke f'minority groups, jiġifieri li jien noħroġ nagħmel kunċerti u niċċelebra dak li jiena. Hija bżonn anke jekk jien ma seba'. Ma jekk jiena nista'. Jekk jien nista' niċċelebra li. Imma jien naħseb ħalek ħalek.
Għal sitt xhur hekk ħana. Imma jiena naħseb jiena jiena naħseb nista' xi ħaġa. Għamel punt. Għamlu, għamlu, għamlu.
Jiena l-unika ħaġa li jekk naqa' li nixtieq nara fil-ġejjieni hu li issa, avolja għadna lura, ma f'dal-pajjiż pereżempju nħossni morna mhux ħażin 'il quddiem, li ma nibqgħux nagħmlu labels għax li qed inħossu li biex noħdu d-drittijiet sirna ngħidu mela jien hekk u inti hekk u jien nixtieq li la jinteressani, mhux ma jinteressanix, niċċelebra lilek in your Hu, you know what I mean, rather mill jisma li li jiena ek, u jien ma dal-grupp, u inti ma dik istra nixtieq li dik tinbidel. Li nħobbu kollha xulxin u naċċettaw kollha xulxin. Irridu nitfall kulħadd kaxxa differenti. Dik istra.
U jekk ma tidentifikax ruħek ġo kaxxa. Ġo kaxxa. Mela hemmhekk Hemm panic mode. Dik. Kemm min-naħħa tal-persuna u kemm min-naħħa ta' minn barra. Dik.
Eh, jiena naħseb eħe wkoll, naħseb illum il-ġurnata, pereżempju ħana l-eżempju, ma noqgħodx ngħid li eh, omosessuali. Eżatt.
Jiena persuna.
Eżatt.
Eżatt. Inti ma tgħidlix li int persuna. Eżatt, eżatt, eżatt. So, Taf kif, m'għandniex għalfejn nagħmluha, ma issa Eżatt. nifhem illi hawn min, għax hawn li ċertu labels illi naħseb huma bżonn illi iħossu l-bżonn li għandhom ikunu. Eħe. Raġunijiet illi forsi label, sa qasirt insejħilha label, ta' Le, xaqas mhux- eħe, label, naf x'qed il-mod tgħid. kif kif tiddeskrivi ruħek huwa you feel Importanti safer. għalik, U eħe. you feel safer. Ġvina, sur ser tinqas nagħtihom tort il-min ikun. Le laqas jien.
Il-problema hi illi meta nħodu għatu di extreme. Ġifieri. Well, nirreferi għalik, well, flok nirreferi għalik bismek per eżempju, rrit najt u dak għaw li ħossu per eżempju eh, li ħossu non-binary. Ah, Mal-fej, no, don't go there. Għandu isem, dawk il-personi għandhom isem. U lew anka l-aggressivita ġifri li li tajd li Jiġifieri qed tgħid Jekk illi- int jekk jien bilfors ittaj li preżentatriċi, tiġix taj li- tipo relax, guys, let's a- a- but. Imma nista' ngħid xi I ħaġa. understand that there's kultant ikun hemm kriżi. X'jiġifieri?
Jiġifieri kultant inti tgħaddi minn kriżi sakemm issib lilek innifsek tgħaddi minn ħesel. Eżatt. U meta fl-aħħar L-istess Per is-soċjetà.
eżempju, ssib li jiena eh, tħossok safe li inti tajt jiena non-binary, isek issib a safe space, allura you might defend it aggressively. Imma, eh. Imma.
Imma, nistaj xi ħaġa eh, żgħira. Eh. Ma mbagħad nispiċċa. Eh, we go back to this thing tal-pride, per eżempju, mm. tal ma mhux biss tal-pride, għax ovvjament pride is one thing, u hemm l-oħra per eżempju tal li qalet Abigail tal the way we look at women. U llum trid toqgħod attent kif tgħid għax preżentatriċi jew attriċi lejn attur jew direttriċi. Issa, imma dik għandna ħa ngħidlek, mela aħna għamilna għamilna storja twila, qed nitkellmu at least ħa 2000 sena mindu mindu kien hemm l-Imperu Ruman u bad daħal il-Kristjaneżmu. Li aħna oppressajna ħafna

Tarax iktar dal-podcast, bro. Mur u tagħmel labakus, għax Alright, ovvja. Intom fimtuni, guys. Allora, xe tiġri? U dik dejjem tiġri, dik dejjem tiġri. Inti meta għamilt ħafna żmien toprim jew toħnoq xi ħaġa. U mbagħad ħajġri meta ma tibda ħirġa, ħadd mur the other way. Bħal meta għandek tazza ta' milla waħdek. U l-ilma jagħmel hekk, l-ilma jagħmel hekk sakemm jiġi normali. Imma nista' nista' nispiċċa l-punt. Guys, għandna qed nitgħallmu. Nista' nispiċċa l-punt. Anzi, qed nitgħallmu. Inti Abigail qed Minn post injorant ħa nispiċċa l-punt. Li jiena għamilt ħafna terapija sewwa, imma xorta nħossi li ma naf xejn. Imma jien nibża li daw il-labels, per eżempju non-binary, jew per eżempju heterosexual, jew per eżempju, kultant li tuk it is, it is risky li label it-tik safety. Fimtni? Imma jien naħseb illi dika sakemm Ħala ħan nispjega, ħan nispjega. naċċettawha. Ħan nispjega. Bħalissa we're trying to Le, find le, le, uh, le, ħan nispjega, ħan nispjega. Għax parameters. Inti meta jkollok fl-adolescenza, u insomma, sal-40, għax jien għadni sal-lum imqalba, jien naħseb irdu naċċettaw li we are very complex. Yes, we do.
And we do accept put ourselves in a box. It-tolleranza, it-tolleranza li nbidlu l-ħin kollu, għax inti jien nibża li kultant, jekk jien ngħid jiena eterosessuali. Neħel maħħa, u jekk is-sena d-dieħla, id-deċidejt li sma le, jiena ma Imma pers nintrabat ma' dik il- Le, mek sejri. U jek, stenna, stenna, pers. Illum aċċettata stenna, stenna, pers li. Ħafna iktar. Le, ma per eżempju, jek jien dik l-ident dik il-kelma. Qed tini l-identità tiegħi, ħatkun ħafna iktar diffiċli li ninqala minna. Ejja, ma sekonda. Għalek nixtieq li ngħixu f'soċjetà. Fejn m'hemm l-ebda kelma. Ideal world.
U li jiena.
Imma llum imma żgħar illum hemm xi omosessuali, hemm xi eterosessuali. Imma hija persuna. Imma hija

Tant l-affarijiet qed jinbidlu ħafna. Mm. Tant sirna kollox iridu faċli li l-fatt li għandek kaxxi mhux qed ngħid tajjeb jew il-ħażin. Għalmenu struttura. Hemm sens ta' struttura. Jiena li jiena m'għandix problema li inti tgħidli. Jiena ma nifhimx min jgħid illi iħobb iġissessi, jew iħossu jiena m'għandix problema li inti tajt. Le, le, le, le.
Imma hija tolleranza.
Mela. Jekk jiena nħossni komda f'din il-kaxxa. Għallini.
Jiena nifhem illi ma taqbilx bir-relazzjoni tiegħi. Jiena nifhem illi inti ma. Imma.
Jajna għajna. Eżatt.
Jajna. Għax aħna ħafna żmien ta' intolleranza assoluta. Għajz, isset nitkellmu. Le, u jien mhux qed ngħid fuq kif jien inħars lejn ħaddieħor, jien qed ngħid fuq kif jien inħars lejn nnifsi. Iġifieri, ħaddieħor m'għandu l-ebda ħaddieħor, ħaddieħor m'għandu l-ebda dritt jiġġudika jekk jien irid ngħid li jiena square triangle jew jien ngħid li rrid. U jien nittollera lil kulħadd. Imma. Għax it-tifla tgħidli, you cannot talk. Għax jiena dit. Okay, guys, salbuni, salbuni. Jena l-fist fil-1972 twilit. Allora jena fil-1972. Allora, ġenerazzjoni oħra. All these um, permutations on sexuality I haven't freaking. I don't know. Allora toqgħod attent kif nitkellem. Naf li m'għandix ħesil ma' xejn. Imma ma nafx kif niklassifika. Qed tifhem l ma nafx kif Jiena lej billi inti tagħti li l-ken nifsek li kikun ħajjar in-nies to be careful. Għax torbot li l-ek nifs. Jien ma najċ jina mara full stop. Ija automatika, naħseb il-mod kif jirraġuna l-moħ. Le, jien minni ċerta. Jina vera. Jien vera libera. Eh, lib, użgu. Jien ma najċ jina mara l-ura namelek ekku ek. Imma naħseb il- Overall naħseb biex inti to fit in in society. To fit in, I don't care about fitting in. In this society. X'inhi?
F'kull soċjetà.
Ara, I don't, Brené Brown is really good on this. She says being loved is not fitting in. Oh le, 100%. Jiena hekk naqbel, jiena naqbel illi l-persuna għandha titinħab kif int. Ġifieri taħseb imma m'għandekx għal xiex tagħmel effort, pereżempju f'dis-soċjetà aħna, Per eżempju, persuna omosessuali. La xej, isma' jien. Illum le.
Le, mhux qed nifhem. Biex tkun parti. Aċċettat. La xej.
Skont l-imkomunità. Le, u skont skont l-imkomunità.
U. L-estremizmu. Għax hum l-estremizmu. Ej, ovvja li hemm. Ta' twerwil. Żgur. Eh.
Imma mhux imma naqas. Le jiena pereżempju nħossni grata ħafna. U magicians inbidlu n-nies u. Eh, mhux hekk, le, le. Taffej marda. Taffej marda. Ma marrux hemm. Ma marrux hemm, imma ma tistax inti. Inti ma tistax. Ma tistax inti f'popolazzjoni li sa kważi tqareb lej il-miljun.

Malta di.
L-Amerika u sparawla.
Le ma nafiex di.
X'kienet di?
Kien hemm każ jiġifieri ta' pulizija dawn marru dawn suspettaw xi ħaġa. Jiġifieri di qalulha biex tgħolli jdejha, di bdiet tgħolli jdejha, di marret biex tmiss kellha t-taġen jew xi pen whatever.

fejn ir-razziżmu kien prevalenti ħafna, għax ir-razziżmu kien dejjem, imma l-Amerika huwa partikolarment. Kien ikkalma naqra Carlos, eh? Eh? Kien ikkalma. Kien missa qisu reġa' hawn, eh, reġa' reġa' Carlos, rajt tal-mistoqsija tiegħek hemm ħarġet affarijiet. This was an awesome conversation, guys. Aw vera qed nieħu gost. Carlos, għamel il-mistoqsija, u mbagħad ħanaqtaw il-break u mhux se nwiġbu għalissa. Mela, all right.
Għal min hi?
Mela guys, tidwa Christmas jew tidwa vera deep u heavy. Li trid.
Waħda Christmas. Għax jiena ħana ġewni kollha. Mela. mela smani. Your all time favorite Christmas memory. Sabiħa.
Kulħat.
Kulħat.
Kulħat. Mela, mela ħanamlulkom kafe bil-magna tal-Ultimate. See you soon.

Tobba tal-għajnejn kuljum. Għal appuntament ċempel lil Lourdes Opticians ta' Nasher Road, San Ġwann.
Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50 plus brands. OnlineIntimates.com Quality Projects Malta, kuntratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet, issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Agħmel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa.
OK Home, Panther Road Lija, okhome.com.mt Ma waqafnix najdu. What an awesome podcast! Mela ħanajdu l-memorji sbiħtana tal-miliet imma nixtieq ukoll nirringrazzja lil

miftuħin mill-tmienja u nofs sas-sebgħa ta' flaxija sal-24 ta' Diċembru, ġifieri bħit għada. Happy Christmas lill-sponsors kollha. Mela, l-isbaħ memorji tal-Milied. Xi memorja waħda li għandkom? Naħseb l-isbaħ memorji tal-Milied jiena kull Milied meta kien jasal il-mument biex nagħmlu l-presepju d-dar. Vera?
Iva. Tobsna l-presepju?
Mhux jien il-papà.
Il-Papa jagħmel presepju, mbagħad jagħmel presepju d-dar. U mbagħad.
X'jiġifieri jagħmel presepju mbagħad jagħmel presepju d-dar? Il-Papa jiena huwa l-fundatur tal-Għaqda tal-Presepju ta' Malta. Oh!
Ma konniex nafa di. Il-presepju jgħat fuq jgħat fuq il-bolol ta' Malta. Dal-livell. Nisirek il-king tal-presepji. Imma wieħed minnhom, one off, one off, one off. Daw li fissati.
Eżatt, eżatt. Imma mbagħad kien jagħmel ieħor id-dar. Mm. Appart il-Christmas tree, da kien jagħmel presepju d-dar u kienet taffaxxinani ħafna jien. Il-riħa tal-kolla taż-żibeġ tal-mastru dax. Sabiħa dik hi ħajja.
Bil-gazzetti, jew gazzetti u jagħmel il-papier mache. U mbagħad. Il-grotta u hekk. Il-grotta u hekk. U mbagħad Abigail noħorġu dawn l-istrapasturi tat-tafal. Koru ħew. Imma f'dan żbieħ.
Ta' waħxijiet.
Hemm huma żbieħ.
U kollhom dik ir-riħa ta' eluq ta' sena. Nafx qed tajt. Nostalġija.
Ġi ġmiel.
U issa tan il-bambin. Issa oh. tan il-bambin. Il-bambin li konna nżejnu d-dar. Il-papa għandu kollezzjoni tal-bambini. Immaġna. U l-papa rrit itini bambin. Bambin. Partikolari.
Partikolari.
Su daħtu d-dar. Għanda ħakkom. Dibesaw eh. dil-libsa ħamra u jekk u ta'

Dak iktar prezzjuż. Tad-dani tad-dar xina li hija dak li konna qawl li konna.
Fitfulitek. Iva, imma daw li rweja, li rweja. Sabi, mm, sabi.
U fakkartni f'memorja oħra jena, jandi ġiex memorja. Waħda ta' meta konna nkabru l-ġulbina. Mm. Meta niftaħ gwarda robba u nara tikber, eh, għalija ma tkun zaħira daw l-affarijiet tkunu vera maġiċi, taf kif. Umbat, memorja oħra tinvolvi l-Carlos,

Għid l-premessa f'sentenza. Mela asma di, dan xi għaxra minnu ma f'kemm hemm, imma hemm ħafna. Dan il-premessa tal-film huwa jiġi dan dan iċ-ċikluna u cyclone jiġbor xeba sharks mill-Atlantiku jitlaqhom ġo nofs city. And it starts raining sharks. It's crazy.
And so tornado ta' sharks. Ta' sharks, so sharknado.
I mean,

Inkredibbli. Jiena nanna kienet tipprepara l-ikla tal-milied tibda minn Settembru. Il-lajt. Tikteb u jiena nanna mietet 25 Oktober 2019 u kellha d-dundjan ordnat diġà. Il-lajna. Għasek kienet, jina lija il-memorja in-nanna hija l-milied, l-ikla tal-milied, L-istess bl-extended family, ġurnat hemmhekk. How nice. U l-isbaħ ħaġa kienet li konna norqdu kollha hemmhekk il-kuġini. Il-lajs, how U l-għada nice. nqumu hemm. Nice, Jalla, nice, cool. nice, U nice. dik kienet xi ħaġa Tradizzjoni sabiħa. Plus illi nemmen illi l-isbaħ memorja tal-Mitgħad ħa tiġi dis-sena. Għax huwa l-ewwel Milied ta' Ġużi. Jiġifieri I'm very very looking forward. All right. biex nagħmel l-ewwel memorja. U Father Christmas u hekk. Importanti.
Mela, mela.
Se tagħmlu. Hopefully jemmen fi. Mela, ma minnu l-ovvjament għadu zaħir. Carlos, inti għandek?
Jina, il-militos, l-istra, jina, jina konta ħafna snin The Grinch. Hmm. Fej kont assolutament. Pero dejjem il-mġabni l-ura. Nitkellem ġol Mike flok ħdej. Nitkellem ġol Mike, ek mela. Lejna, jina kelli, għaxina kont vera privileged childhood. Ehm, l-ħagġa kelli nannu tija jina kien jam, kien jilbes ta' Santa Claus Birkirkara. All right. Ġifieri, Wow. kienu letteralment it-tfal ta' Birkirkara kulħadd lilu jafu. Lilu. U jien kont narfu għax hu kellu għadd saw. Il-aħwa.
U darba niftak, u di għandem, jien taf kemm kelli ġi, forsi kelli 5 jew 6, taf. Kif tibqa' tiftakarhom? Imma dik niftakarha.
Tibqa' And that's one f'memorja. of the nicest memories. Niftakar ngħidlu, Inti nannu lejli. U da ġarlu l-għola, jgħajlu għandek dijek. One of the nicest. Un bat għanna tradizjoni li bit-taħwit kollha li ġara u bluġi kollu t-taħwit ta' ħajti għamilt ħafna taħwit. Għanna di tradizjoni aħna, ehm, Christmas Eve dejjem niltaqgħu l-familja Tan-naħa ta' mis tagħna bit-tifla u hekk u dejjem niftħu l-rigali. Jiġri xiġri. U dika dika u naħseb dik l-ħaġa li vera żammejna through all the years. Għax anke l-lanġ li għamilna ħafna minnu. Ma hux isbaħ mill-imħabba.
I think Christmas is Christmas and there's so much. Vera. Għax hemm iktar, hemm ħafna iktar. Jiena Christmas dejjem ġabni lura. Kif ma nintelqux kollha fl-imħabba omma. Dik kont se ngħidlek kemm naħlu ħin. Kemm is-sabiħa l-imħabba. I mean jekk ma naqbilx Ekku. U spiċċajna, alla ħares qatt jekk tispiċċa. You know, I mean, why all this hate? Jekk jiena, Yeah. per eżempju, ġib tifel jew ġib tifla jew kellna tfal flimkien jew I mean, at one point We loved each biex other. int- eg- biex inti tagħmel baby ma' xi ħadd. Żgur ħabbejt. Żgur!
Kemm xi ħaġa żgur.
Kol xi ħaġa żgur.
Eh, mhux bil-fors.
Xkun hemm każijiet. Imma nafx qed tajt ena 100% naqbel mal-punt tiegħek. Għax qed nitkellmu fuq l-imħabba.
Ekku, ekku.
Le, le, eżatt. Għal-ġitta hemm każijiet illi naqbel miegħek li għal-ġitta tfal. Tagħmel żball. Hemm każijiet ukoll ma nemminx li billi tintalaq l-imħabba titil kulħadd f'ħajtek. Ġifieri kollok clear boundaries li jisma' jien inħobbok mill-bot. Eh, ma eh, nidekx ħajt, eh. nirrispettak, imma li ma żomx dik il. Rispett.
Graġġu, jisalew. Graġġ.
Le, rispett, rispett.
Odju kelma kera. Mhm.
Ħafna. Imma, ah, kera, ħafna, imma. Għaw ħafna nis li dejdon how to deal with that. Mhm. Dej kont ma jafux ġifiri li jispicċa u tispicċa. Istja l-odju kienu.
Soħroċ il-ħdura u għek. Ma jistax nifhem. Go for it.
Għad ninsuhom il-karti għax qed nitilqu. Bajja, gaz dawn, gaz dawn. Bajz. All right.
Naqana għadib sewwa. Ejja.
Nara minn saqsija di. Għan saqsija l-Carlos. Ejja.
Li ma telfa kienet l-aktar diffiċli u kif irkuprajt? Li ma telfa?
Di faċli għalik. Eh. Li ma telfa, Carlos. Hemm mistoqsijiet nista' nispondihom jien? Carlos, di li ma telfa kienet l-iktar diffiċli. Li ma kienet.
Tal-Ivaj.
Imma dika dika qas nibdew. Mhux dik li Dika l-ikbar telfa li qatt kelli f'ħajti ju. Il-kelb.
Il-kelb tiegħi. Qatt ma rajt jibki daqshekk. Xaru nofsilu, qatt ma kpejt jien. Carlos biex jibki vera diffiċli, ma ġimgħa ġimgħatej. Bastida.
Għax jina ħajkom, il-kelb tijaj kelli razzjoni vera diffiċli miegħu. Mela dal basti ġibtu. Love hate relationship.
No, love love relationship. Love love. No, pure love. Kien diffiċli bħalu.
Imma u kien kien jien. He was me, he was fucking me. Dan ħares lejn għajdu. Jalli balin ta' għanna niftemu, jina għent. Ok, jattit lint, jina għent niftemu vera. U kien, għara, meta ġibtu jien kellu ġa 6 years. U kien tiegħi Wolf. Tara Wolf, he's a Big Wolf. U kien beaten, kien trattat ħażin ħafna, kien feroċi. Mhm. Allora, u kien letteralment tamillu hekk. Ah, u Levi. U jqodlu hekk, u li kellu, jabast, kellu iċċu vera gustus. Ah, meta taraħ, tajt, kull minn kien jgħidli, n-nis iġu fuqu. Oh, what a cute doggy, what a cute doggy. Mbat jammillek waħdek, jorik sninu, jisir xitan. And if you look fast enough, jekk ma daqsek, toħodha jdejk, jekk tara jdejja, jekk tara. Istra vera. Kolla punti jdejja, imħabba fih. Emma because of that I had to really work hard. So I gave it a lot this relationship, tajt ħafna. U sirt inħobbu ġifiri, u issa mitli għanna, u mitli għabbasti dek out of the blue. One day he's okay, the next day I took the diesel, u putela. Ġibba taħt tont it-tabib, letteralment Biex infejquh ħadni. Eżatt, biex infejquh ħadtu dit-tabib, għalla ma li dana forget it, li dana he's done, għat kux he's done. Mamma mia. U laqqas tisma hekk, kien laqqas mm, mm, xej. No, xej.
Sal-aħħar. Gwerrir mal Sal-aħħar, men.
Ġifieri ħana li kemm kien gwerrir jabbastit. Meta l-gvet prova jollih biex jieħdu fuq l-operating table, għax għatlu smat li nagħmlu għon switch him off.

On the day li mar biex jiġbru. Daħħal ħarġa taf xamil dal-kelb, dal-kelb kien fakin zgur miġuħ, kien bwika għanna. Dar biex jikdmu men. Malli ma nfum. Dara kem baqa. U ekk għatlu t-ħosti għaliva, għanka u ekk. Kamon, għet jiprofa jisalva, ekk ekk. Imma meta miet għet najli, u għadni sallum, eh, għadni sallum jkun ġranet li tħol id-dar, inkellmu, għaw ah, lejva, fejqa, eh, lejva. Eh. Ah, it's ah, painful. I think that is the biggest loss I've experienced in my life. Mm. to be honest. And I've experienced other losses. And I, u meta ngħid, imma da kelb, men. I mean, tlift il-nanna, tlift nis li vera viċini tiegħi, imma da. Il-bond. Mit-tifel, u jisu t-tifel tiegħi kien. U nħobbu ġifieri. U ma rridx kelb ieħor għax ma rridx taddi minn din l-esperienza. Mux għalek biss, għaxu, u, u. Għaxu, eh, ma għadu kmini. Issa nafx iġri within the next year or two, ma lissa ma rridx kelb ieħor, no fucking way. Għaxu, u.

L-imbit, ma jmux dak. Dak irrit.
Imma sabiħa.
Et jgħamil kif tikol. Talli lilu jgħamil, talli lilu jgħamilu.
Mela, online intimates li għandhom naqa minn kollox naqa. Yes. Għanu għatim għandhom prodotti u kol paj moisturizer, għal-skincare. U jek tużaw il-code take two kollox zaħir għandkom 10% off Fuq xirjiet ta' over €20. U cheap trolley. Cheap trolley basically inti tagħmel ix-xirja, jagħżlu l-prodotti minn Pavi, Pama u Greens skont il-prezz. U supermarkets oħrajn jagħżlu l-aħjar prezz u jġibulek l-ordni d-dar. So inti you're getting the best possible price. Ukoll jekk tagħmel co-take tu tuħu €2, jnaqqslok €2 mill-prezz. Fuq l-ewwel xirja.
Mela, mela. Alright, jiġifieri jġiblek ix-xirja. Mela, mela.
Ċitroli.com. Iktar prezzi twirti. Eżatt. U ma jaqbdu, jaqbdu, jaqbdu għandhom għandhom għandhom lista ta' supermarkets, jikkomparaw, per esempio, xtrajt dan inti. Jikkomparaw il-prezzijiet kollha. U l-inqas wieħed jornalek lilu. Ċitroli.com. Għallu you're always getting, dejjem qed tuħlaq u prezz fuq kull item. Tajba, tajba ħafna tajba.
Tajba ħafna. Inti għadek tamel, jina online kollox namel. Dejna nixri ħafna online. Eh?
Jina nixri ħafna online, mux xiri għadni namela ah, jien. Nixtieq eh? neqleb illi namela online. Franka. Tu bi fair sera
l-iktar, fil-sens. Le, trust me guys, għalbu online. U jena tfal.
Anka ma ġorx.
Mela, u l-ħessin trafik. Let's get this, let's get this, let's get this. Għala, jina namela fi supermarket biss. Immu ma jżom. Meta it's an outing with my partner. Imma mandek xan sumur wahdi. Jina mela, jahna għanna bżon, għanna bżon. Online, uħu pjaċir fis-sodda. Tirranġalek ħajt. Li l-order tibqalek, eh?

Avolja kont għant najdu l-ewel biex mamlux eh. label sewa. Imma karatteristiċi ta' mira fl-oħrajn, imma ma taraħħix fik. Mm, lollu, lollu.
Inna ħan saqsija.
Mm, Mux li ġa saqsawini. U id-risposta eh. tijak kien self-control. Self-control risposta. Avolja mħafna affarijiet oħra. Mħafna self-control.
Mandi self-control.
Jena naħseb eh, karatteristiċi loġbuni. Ember, go for it. Tlaqna. U nsibha vera diffiċli di. Kif, mela, b'eżempju, qed nisma' Ludwig jitkellem, per eżempju, kif Ludwig jitkellem fuq un nifsu. Hmm. Jiena, per eżempju, jiena, jiena, per eżempju, nintaqa' ma' nisfitri u għajdu li, per eżempju, jiena nafek ximkien. Fakkarni fejn, mhux se ngħidlek li nkanta. Le? Tħossok każin.
U mhux għax, le, mhux għax inħossni ħażin. Jiena kien. Għax jaddu ħafna ħsibijiet, nidher li qed niftaħar. Eżatt, bħali, eżatt.
Nidher li jinkiesħa, eh, eh, eh, nidher li. Mela ħer ma ngħidix. Mela jaslu għaliha. U nibda ngħid. Imma mbagħad hemm problema. Eh, għax. Għax jekk imbagħad tħallihom u ma jaslux, tajt xu daj tell them. Eżatt. Għaddu għajdu naw, għaddu għajdu naw. Ummi, per eżempju, jgħidlek, per eżempju, palissa vera, jien per eżempju kxie saqsini, per eżempju, kif inti all right, ngħidlek all right, mhux ħażin ta'. Int kif int biżi bħalissa per eżempju, qed naħdem fuq album ġdid vera tnu pjaċire. Nibda ħaddieħor. Nibda ngħid imma jiena ma nistax inżomma dik il-sejna persuna, vera nħobb nitkellem, jiena nkun bil-qeda hekk u jekk ma tkellimniex inkellmek jien. Mm-hmm. Imma meta tiġi biex nitkellem fuqi. Ma tantx niftaħ. U nibda nisma' ħadd u nibda ngħid issa jiena dik ma stajtx pereżempju għadt li bħalissa. Pereżempju qed ngħidu x'nammira. Pereżempju jien dak nammira fik. Eh? Għala.
Ixi she can manage to istra naħseb waħda mill-ftit minna l-artisti illi she keeps it compact

jagħrfuk u ma jagħrfukx.
Jew jgħidulek xi ħadd ieħor. Kif ma ngħidlek?
Rut
Faniello. Jew pereżempju kemm ħadna pjaċir hemmhekk u jiena

Tirrexta. Il-television. Ma rajtekx il-bira. Quiz! Kon konċaw il-bira, per imbat tajda.
Ma ħosni vera. Ħazin. U mux b'sens ħazin ta' imma għax ġenwinament nistħki, mux b'sens li nistħki dak li għet namel. Isek you are blowing your own trumpet and you don't like it. Jina kanta.
Fakkar nix jisma, najdlom ismi, eh, mel inti. Dik inti li tkanta, bħedha. Bimx kont ma' mama.
Kont ma' mamma. U konna u viċin dar tiegħi għal Balzan. U insomma toħroġ dil-mara. Insomma, u illa. Għalt li importan kelmek. Jaħs. Għattila, mela le, jena sinjura. Għalt li. Għat għalulek. Qaltli, qaltli, inti tixbah ħafna Roderick. Roderick. Għedtilha. Roderick. Roderick. Roderick. Roderick minnu. Tgħidli. Qaltli, Roderick. Li kanta.
Oh!
Roderick. U tanti gustajta. Illi bajta l-dej. Ma tilix. Sewa, mela smajta.
Iva, tela xebħuni ħafna mea. Malli tlaqna l-mawalt li għaxix ma tilix, għattila Bdejt niggwusta għax ġenwinament bdiet tgħidli, jiġifieri din b'xi mod għandha grazzja lejlu. Ma' Roderick għandha grazzja.
Għandha grazzja somehow. Eżatt. Imma mhux se nstjaħas.
Ħadd kissirla dak il-mument. Għax għal-klim għal għatti xebħuk għal-klima rodri. Ġajja sabiħa li jiġu fuqek, tant jaxa ġa sabiħa li jiġu fuqek jgħidu l kem toġobni u U sabiħa, u sabiħa, sabiħa ħafna. Jien imis, u jien ħana fajrilla differenti, differenti mis-soltu. Għan biddel il-mistoqsija. Eħe, all right. Għax il-mistoqsija jien. Liema mużika tqiegħed fuq il-playlist perfett tas-seduzzjoni? Ħa nsaqsiha lil Amber u Ludwig għal żewġ kantanti u rrid ngħidilhom biex ikantawhieli. Jiġifieri liema mużika jien naf jekk trid titfa' Tajba din mara.
Fojra Rome.
Tajba din mara. Jiena minn fuq xara bank ta' ġejt ma' Peppi. Mela, trid jien naf waslu d-dar, il-partners, preparajtu l-mejda. Bil-candle light u ħa titfgħu l-music. Ta' seduzzjoni. Ta' seduzzjoni, ġviri. Imma ħan iklu.
Għaxek ħan iklu. Għaxek sak stejna l-mejda biex niklu. Tuna differenti. Eh, l-ewel li kell.
L-ewel ħat iklu.
Ironikament. Mela spiċċa li kell, eh. spiċċa li kell u tixtieq id-daħħal fil-mood. Ironikament xini? Ironikament jiena meta nidħol ġol karozza, per eżempju, ma nismax mużika. Jien tant ħajtija bil-mużika mm. li fil-momenti ma nismax mużika. Laqas dawk il-momenti? Le. X'isma? Le?
Xej. Eżin ma nisma, mux ma siġini għaf. Taf li inti mux għali li nisma mużika, ma nafx jek inti xbali. You are, guys, kull musician li ġija u saqsejn id-domanda, ek għale. Mux vera. Christmas, per eżempju, fil-ħodu, Jiena jkolli dak il-ħin ta' filgħodu, jiena nkun kmieni mal-ħamsa nkun imqajjem, ġifieri nagħmel kafe mbagħad nibda nipprepara nofs il-lunch għax tat-tifla mbagħad tagħmlu sera x'li dejjem tbiddel. U fi żmien il-miried ikolli daw il-kerels ta' Re u Konif. U noqgħod nismagħhom qegħdin fuq Spotify u hekk. Però għall-mistoqsija tagħkom jiena no. No?
X'jiena l-mara fen ħafna ta' Rod Stewart u ta' Tom Jones. Eh. Meta kont iżgħar, eh. kien ikun hemm l-album ta' Xadej Kanta għanna bieċa jett, Per eżempju dik.
Kanta. This is no Ordinary love, no ordinary love. Umbat! Umbat! Zmin ta' ta' naqa ġen f'periodu ta' ġen f'ħajti. Kien ikun hemm dal-istja album ta' Asher.
Jina naħseb il-mużiċisti u kol ħagġa oħra l-fej, momenti bħal daw, ma jużawx mużika, jina t-naħseb X'kija tkanta l-mara, per eżempju. Mela! Aħ, x'tonalità tuża, aħ, x'timberet tagħmel. Tempo, tgħid kif qed tkanta, tgħid lejt lajf tkanta hekk u nintilef kif vera, aħna hekk nagħmlu kieku. Le, jew jew tibda tagħmel second voice ta'. Eħe, kantaw magħha! Lud, that's not the melody. All right. Qed nagħmel, qed nagħmel. You ruined it. don't, don't.
Carlos, int għandek diska ta' seduzzjoni. Kan taħil. No, no, alright, le, le, jindar mara, l-iktar, the closest li għadġejt għal diska ta' seduzzjoni. Kan taħħa, mux tajda.
Ejja, ejja.

Imma ħassasi għal kulħadd. Mela, l-ar rigal li għat lajt u xamil dbiħ. U di tatunna ħabiba tagħna Tiffany. Tiffany ġiet eh, għamilni l-intervista Carlos għamil l-intervista speċjali li qed tidher fuq Patreon għaddit mhm. minn storja ibsa ta' violenza domestika. Thank God sabet il-kuraġġ u s-saħħa li toħroġ minna. U ġiet toħroġ minna.
Edha fuq Patreon.
Thank you Tiffany.
So, ħa nerġa' ngħidilkom, aw tajba. La rigal.
La rigal li qatt lajt u x'għamilt bih. Min ħajibda? Ara ħa ngħidilkom jien. Jara aħna New Year's Eve. Mm. Aw New Year's Day. Jekk ikun hemm isnant il-mamma għandna dil-logħba. Fejn kulħadd irid iġib a recycled recycled gift li inti tajt jodda shit sok tawni. Tawni. Tifhimni? Tirrepjah sabiħ. Ġieli jekk ikun żgħir tagħmlu kaxxa kbira u hekk. U din hija logħba bid-dajs iġġib jekk iġġib double. Jekk iġġib double, pereżempju, tieħu rigal. Tagħti rigal. Ok.
Tagħti rigal.
Carlos li tażel tażel rigal u tażel rigal. Mhm. Il-logħba tispiċċa illi inti tipprova tbella La rigal.
bella la rigali kemm jista' jkun. Li ħaddieħor. Ġifieri dan.
Aw, di tajba din logħba, bro. Nostra, Di eh. tajba din logħba. Tajba. U din logħba- logħba tal-familja di. Ej, ej, ej, Nice, ej, ej, nice, ej. Ma nice. daw kollok dal tip ta' rigali. Bella man. da tajba.
Tajba. Per eżempju, ħadd xi blajċ wieħed. Xi wieħed x'kanna.
Ejju, ejju, ejju. Ta' kellna l-listja. Konna qlajnihom, konna qlajnihom mant mant xi tzijiet. Mant tzijiet ta' tal-papa. Daw. Jekk qed iseguna nsellmulhom minn hawn.
Ġifieri daw saru jafu l-ħan żewġu. Allura taw par lili Daw l-istja gandlieri tagħmel xema ġo fihom. Kannella! Tal-waħxijiet! U out of all colors, ta' tal-waħxijiet! Kulur kannella!
Kannella tal-waħxijiet! U di ġifieri. Dan ġifieri saret is-sena ta' wara, id-daħqa kienet illi oħti Għamlithom ukoll. X'jiġri?
U belagħhom is-sieqda, belgħa erba', erba' sieqda. Kellha u kellha wkoll.
Two sets. Illa kull waħda hekk. Imma uħti għamlithom. U isma' ma' regola hi trid iżżommhom u tqegħdhom fid-dar bil-fors. Le, le, aw, le.
Trid toħodhom. Issa ma tista' tara inti x'tagħmel bihom. X'tagħmel bihom ma jinteressanix.
Allura missieri Ejjew ħuduli dal-imbarazzi li tattum.
Jaħaz. I love it. Tajba. Illa Għandi madonna regali. Ekra.
Jena darba kont lajt niftakar eh, cake u kien expired. Kien kont practice, kont teaching practice, kont għadni eh, prattika. Eh, u niftakar daw parents meta tkun studenta, ħafna minnhom jaraw ekstra, xinu dedu teacher. Raġu l leżi mbagħad il-student teacher kien ċerta fil-Christmas. Tija xi ħaġa u niftakar kienu tawni dal jisu pannettone cake, insomma hekk, u kien b'expiry date, ġifieri laqqas tajt ċajt ngħid ma nħobbux. Nħobbi li kienu għalaw huma qabel, jew sena qabel, ma ħadu, saru xem id-dar, għalu għal santu għada. U ma ċekawiex expiry date. Niftakar ovvjament ta' rmejtu, ma dik il-kont ħatta bi kbira, eh, niftakar, kont ħatta lija, kont iżar ta' għax kont ta' dissanta, ta' bgibu ma' iftakara ċara. Nunna jimmandiċ, eh? Karl, ent għandek xie wieħed? Nja mandiċ wieħed essaċ, ma niftakar episodju ma kont tifel zaħir, u tifel, taf kif, u tifel. U dak, ojna għandi tmin sijiet, missieri għedin tmin aħwa. All right. Two girls u pia boys, sewwa. U ovvjament il-boys bdew ġibu tfajlit id-dar u jien kont l-ikbar dak iż-żmien kont l-unika neputi. Allura jiena kont kont king fil-fu kont titini regali. U jaħsa darba ġiet Anti Rita, hija kienet li bazzat il-mara ta' Anki Mario, u din ta' l-ewwel darba li diħla d-dar kont għadni kif qed nsir nafa. U ġiet ferħana u tabit li dar rigal, inta post tifel posh li kont, badda r-rigal, għadu r-rep jadda, ta' eh, soft.
Velejta. U miskina, u għadda se, we're very close, jisa wasim, imma jes konda xej stronza. Isma, mux gravi da' sanna li smifsut li għattaq tal-program palissa. Ah, eh, rajna, rajna filmat taħħa tal-proċess. Ija tal-rigali tal-proċess. U tajt.
Sirtna. Da għandi bħalu, xaħġa. Għandi bħalu. Għandi bħalu.
Vera.
Ma għalu la le. U għalu la le le mux eżat bħalu. Iva eżat bħalu. Bħalu eżat. Eżat. Mima. Il-pupa, il-pupa sabiħa mux da. U da, da xieġojjelle. Darba ta' l-istess, darba l-istess da, it-sijiet. Ridt, l-action figures, l-action figures tad-WWF. Il-Hulk Hogan u hekk. Illum inġa' magħhom jien. Oh!
Min kien, min min kont ħobb? Kull tifel iħobb il-Hulk Hogan jew l-Undertaker. L-Undertaker anki fi żmieni. Macho Man, Randy Savage. Ma Hulk Hogan, Hulk Hogan.
Imma dawn, inti tkun tifel, ma tkunx taf kemm huma. Dawn kienu 20-30 li Maltin. Maltin għal dak iż-żmien. Insomma, u taw, għalu li issa għandek il-izzijiet qed għawel da, għalu li ftakarna u xtrajni l-ek dan u jisom xtraw li wrestlers.

Għax it-tfal innoċenti u t-tfal jikxfu. U laqra xqalu li ġibni l dak l Jaħasra minn età.
U għalihom ħasbu li għamlu. Isma, wasalna biex nalqu. Vera.
Inna satej. Għallu kont sanajt naddu messaċ għal-miliet, naħseb importanti. Ej, all right.
Għaddu messaċ. Festi dal-waqt, kem fadallu n-nuriet, ejden. Mela laħan għaddu messaċ.
Tlettijiem. Oh, ejja, ejja, ejja. Għal darboħra, ħanum il-jaruħi. Ejja, ejja.
Proset.
Barnuza.
U għabel għaddu messaċ, għaw, guys, jek tidu tiġu taraw l-stand-up comedy ta' Matthew. Yes. Disan Sultana Show li ħajkun fi frar. Ekku.
Ticketmonti.com.
Vera tajjeb, 18 plus, eh? Mela, yes.

Ngħixu f'din l-idea illi hemm l-imħabba kullimkien għal kulħadd. Mela għixuha, ħudu gost biha għax ħa tgħaddi imma almenu għal daż-żmien ejja nużżuha. Merry Christmas. Irgaqgħu kif tgħid il-Christmas naf li huwa tal-familja u biex inkunu aħna ma' min inħobbu imma ngħid ukoll dis-sena forsi tagħti rigal lilek innifsek, tagħti l-imħabba lilek innifsek ukoll, speċjalment jekk int persuna li Issibha faċli ħafna tkun hemm għal ħaddieħor. Imma mhux għalik. Dis-sena kun hemm għalik innifsek. Awesome!
Jien naħseb biex inkomplu ma dak biex inkomplu ma dak illi illi bdejna ngħidu l-ewwel naħseb jiena importanti illi f'dan iż-żmien ehm, inwarbu l-odju, inwarbu il-selfishness ehm, l-egoizmu ehm, tagħna u speċjalment fejn hemm it-tfal Fejn hemm it-tfal, ejja nġibu t-tfal, nġibu t-tfal iċ-ċentru u l-ewwel qabel kollox. Proset, nice. Jiena nixtieq ngħid il-Milied it-Tajjeb lil kulħadd, hija festa verament sabiħa, ħafna drabi nassoċjawha mal-familja, mal-għaqda, ejja nippruvaw, inkluża jiena, diħa ngħidha lija wkoll, nitfgħu fil-ġenb il-materjaliżmu u nifhmu vera x'inhu l-Milied, l-imħabba, u taniqqa kbira għal min il-Milied għalih huwa mument diffiċli ħafna. Għax mhux għal kulħadd hija xi ħaġa vera sabiħa. U nixtieq ukoll ngħid li f'dawn iż-żminijiet tal-milied niftakru ma' min huwa waħdu. Aw ħafna nies li l-milied qattgħu waħidhom. Niġbruhom magħna turi mhux matul is-sena kollha imma għal ħafna l-milied huwa diffiċli, eh, niġbruhom magħna għax għal dak il-mument ħana hekk ħajħossuhom